M'għandekx tagħmel? Is-soltu ngħidu hekk lil xi ħadd li jkun irid jiċċajta jew jgħaddik biż-żmien, jew forsi lil xi ħadd li jkun għamel xi praspura. Imma żomm tikka għal mument. Ma ġilix ġralek li vera ma kellek x'tagħmel? Li ma stajx timmaġna kif se taqbad tqattal ħin? Jekk iva, aqbad karta u lapes jew iftaħ widnejk sew, għax ġejja lista l-istun ta' idejat, attivitajiet li ħafna drabi jiġu t-turisti għaw Malta u jħallsu vjaġġ u lukanda biex ikunu jistgħu igawduhom. Tiddejaq xejn tmur tara l-Malta Experience jew xi attrazzjoni oħra t-turisti. Per eżempju, mur Rom jisparaw il-kanun fil-barrakka ta' fuq jew jirrextaw ta' żmien il-Franċiżi, u jekk tmur Fortrinella ħatara l-ikbar kanun tad-dinja. Jew mur dur it-toroq tal-imdina u apprezza l-arkitettura u kif tejja ħu te u kejk jew ġiex pastizzi. U intu ġej lura minn taslima mur il-belt bil-lanċa jew murħu pasta fi strada Repubblika l-belt il-ħadd filgħodu u wara n-nies mixjin lemmu law u jekk trid Irkab karozzin, ħajdawrek mal-belt. Għażel imqar triq waħda u apprezza l-fatt li qiegħda f'belt ta' wilt kulturali dinji. Tinsix il-Mużew tal-Arkeoloġija, il-Kavallir ta' San Ġagbu u l-pitturi ta' Caravaggio, il-biblioteka. Żur il-Knisja tal-Mosta, anzi, għażel seba' knejjes li qatt ma rajthom u mur apprezza l-arti u d-devozzjoni li hemm fihom tista' ddur is-siti ta' Heritage Malta, wieħed wieħed Mill-ipoġew sar dalam, joqbad dik il-karozza tal-linja li ddawwar it-turisti. Apprezza l-Birgu, Bormla jew l-Isla fuq l-art u anka mill-baħar b'xi kruż qasir ta' xi satejn. Jew itla sa Dingli Cliffs u ħares l-isfel. Iċċassa lej filfla u mmaġina xem fuqa. Murajn tuffiħa wara nofsinhar u ibqem tistenna x-xemx timbela fil-baħar. Jekk qatt ma doqtu, Mur kull ikla bebbux l-imġar u jekk tippreferi, gawdi l-ħut frisk tila mill-baħar f'Marsa Xlok. Mur it-tawwal forsi ssib xi ħaġa fis-suq tal-ħadd jew f'xi irkant. U jekk ilek ma tmur San Anton għax ma tittawwalx. Jew Popeyes Village, jew qatta ġurnata fi cruise minn taslima sa kemmuna u lura, jew itla' Għawdex. Għawdex xemx tagħmel. Li trid! Dur dawra ċ-Ċittadella bil-mużewijiet b'kollox imbagħad kull ikla ġbejniet ta' damu żebbuġ b'kemm tiflaħ ħobż, ta' pinu, ta' ċenċ, mġarixxini, il-ġgantija jew skopri post li qatt ma rajtu. F'inżul ix-xemx mur ħu ritratt fejn it-tieqa ż-żerqa, almenu qabel ma l-ġeoloġija tinbidel. Mur ara kif jagħmlu l-ħobż il-furnara jew kif jagħmlu l-ftajjar tal-maxoħ. Baqalek ħafna enerġija? Iġri ġirja fuq il-franta ta' Sliema. Tista' tipprova l-parakiting, tixxabbat mal-blat, timxi ma' grupp fil-kampanja jew tmur togħdos u jekk ma tafx kif, tista' anke tagħmel taster dive. Ikri jet ski, tinsiex li l-mar semmi l-golf course u li ħafna lukandi illum attrezzati b'kull xorta ta' faċilitajiet sportivi. Mur ara t-Teatru Manwel, Palazzo Falzon, mur Rom. Xbert tiġri barra? Organizza ikla d-dar. Ipprova xi riċetta ġdida. Ikteb poeżija, xi ħsieb, ittra, email, ħit, naddaf, żejjen, tgħallem xi ħaġa, aqra. Baqalek il-ħin fuq idejk, mela għati ftit minnu lil ħaddieħor. Għamel tikka karità, għati d-dem, ferraħ lil xi ħadd, ċempel, ibgħat messaġġ, għid talba, aħseb ħaddieħor.